Moro maintie jera malulu TV, mae ndiye ntieno mar kuku mar wach mikelo ni kinde ka kinde kod anje fulo mbaka. Sani iro dhi nyime kod rango weche madhi nyime mago eko mag siasa, mabene koro IEBC oketo tarik margi mar yiero e kind migosi Odinga kod migosi Uhuru tarik apar kod abiriyo. Mae ndiye mawach mwadwa rango koni kod kocha kas nyaka sani iri nasa pod ramo ni kapok dwaro margi owinji kod IEBC kendo tim lokruok to gidhi e yiero machalo kama hindi. Jubilee osewacho ni gin kata nade to giikore mar dhi yiero nyiri tarik apar kod abiriyo. Arwaki e studio. Erokamano.
Mos oganda.
Ah, mos une oyawre uru. An iluonga ni Daniel Juma Mondi. An em director mag Grow Peace Foundation e Kenya ka. Ah, atimo ah, amor kabisa ka kendo Jeff oluonga mondo abi mondo awuo kod ah, erokamano ahinya dan director mar global peace arwa kikenda gonyo erokamano kuom kaw thuolo mari mar chopo achiel kachiel dan kuod wachako to wadwaro mondo wachaki kaka un jok mochung' ne keto rango ne kwe nitiere piny mar kenya to moloyo e kinde mag yiero buok jabedo koni kod kocha noneno ka nitiere advisory ma bende nochako gol kod united states ka ginyiso jogi ni oyo bedu mos kik ubed kod rikni mar dhi e piny mar kenya pod gintiere kod yiero mbele kaendi mm. iparo ni maendi nyiso nang'o nyiso ni dibed ni gisechich ni weche mag koko nyalo betie koso en mana caution ema gikawo
hapa neno na caution magikawo to bende kaka intelligence wacho ng'e ni jogo gin gi intelligence eh? ma ma very very uh, competent eh?

Yes.
Koro um, crisis ni eh, to wakia ni obor rumo chieng' mane. Yes. Koro uh, uh, emomiyo any government ma foreign eh, Yes. aparo ni gibende gineno gik madhi nyime um, uh, to gi- ginyalo nyisi ni wan gi crisis eh. Yes. ma ken buru mukarawa mm. to dani paro nade karu kod uh, yua kaneno ka une jok ma bende samoro tuduru kod jok ma bende gin johala mm. johala mar atiba ma bende samoro tenore kod dongruok mag uchumi neno ka giromo kod ker kenyatta ka giwacho ni gin tiere kod buok mm. ne gigolo concern margi ne giselalo omenda mathoth miwuoro e kinde mag yiero tungni ipani yango makelo mondo mi oganda sasa ma oganda dwa dhi yiero to ne weche mag biashara dok chien e piny mar kenya because yiero ma kenya kaka isebet Kaka iseng'eyo, nyaka nene kwang'iyo yiero kaka timrega chakre higa 1992 Yes. 1997 sana sana kane wabiro 207 ino ka nene eh, lweny owuok bang' yiero Yeah. aeto 2013 nene nwach luor ma ne ji nigo kane ji ji oneno gik mane otimre 20- 207 207, yes. koro ne wayiero To uh, kata kane uh, migosi Raila Odinga uh, ne en- en gi shida gi gima notimre kanyo to nodhi e court ndalono ne pod wan gi gi gi faith eh, Yeah. kuom weche court koro 2013 bende ne nitiere uh, problem lakini nene wako ok wanene shida ma kaka noneno 207 Two seven years. yeah koro Shida ni emomiyo investors ng'ata ng'ata yoyote madwaro kelo uh, dwaro invest eh? mm. ok onyal invest eh? e ndalo ma ong'eyo ni nitie uh, shida mar yiero kaka Kenya. Kenya ngin election waseloke loka ne en gima en ena tho gi kuo. Mm-hmm. Maka ok yombo yeah. tiparo ni en, en, en thoni emochopo. to jomoyombo ka bende koyombo to gineno ni gin koro gisechopo mm. gisenwang'o everything mm. eh, ah, ni gini wasekawo mm-hmm. koro it's a problem ok wang'e ni yiero to yiero ni en, en, en, ah, en gima chik owacho ni higa abich kabich eh? ji nyaka dhi e yiero mm. To yiero to yiero onego bed gima yot ma inene gima igine to ipenjo wananchi to udwaro ng'ano udwaro Jeff koso udwaro ng'ani mm. to it should be as simple as that yes. to konego bed ni ji tho mm. ka Jeff ema nigi ji mang'eny mm. to ng'ani nigi ji matin to it's as simple as that to mano ni koro wasekele uh, wasekete gima lich eh? aya wakete nyaka ukora kanyo mm. ha wakene ukora makore na mriambo ne ka jefo yombo to wana ka jogo ni mang'eny to Yeah. koro gini koro idwa chopo kuma koro iloke Idwano loki. Ah, iloke ki- ket gimoro koro bana ma idwa lwa yom lwa yom tema yombo Yes. koro nyaka walok pachwa jo Kenya wasebet piny ma oluor kabisa Yes. internationally Kenya sani en piny moluor kabisa To gima otamowa nyaka nene en yiero ni yiero. Wanyalo nwang'o yiero ni wanyalo time mondo obed mm. gima oyanga, mm -hmm. gima ni gadiera, yeah. gima nyalo konyo piny. Mm -hmm. To aneno ni kata investors biro biro mang'eny, mm -hmm. ng'eny ah, Kenya tinde gin gi yiero ma onge shida yote yes. ma to gini hapa ni mabukaji to ka wakedo ni yiero ni wasie kita kita mriambo yeah. ma ok wadwa ni Jeff kata ji ohere to wadwa ni meno to ok bibet maber. Iparo ni en ang'o ma kelo wach nieri e loch kaendi? En mana bedo gi kombo mar eh, loch koso ang'o ma kelo mamiyo samoro ng'ato wacho ni an ka koro an president to ok oner ke ka oyombe to neno ka koro mano ero samoro ok ber. Ang'o momiyo ng'ato dwaro ni mondo omi osik e loch? Ma ok gima waneno sani eri ng'ano. Waseneno ka e kinde ka kinde pinje mag Afrika thothne jotelo mosebet ka nitiere incumbents ok ine ka yotnegi mondo mi giwe. Naneno ka Uganda kucho bende mm. ne ichako tem lok chik mm. mano ero mar higa mar jatend piny owacho mm. ne giloko presidential uh, age limit. Iparo ni ang'o matimore e pinje mag Afrika? Because waseketo ng'en siasa yeah. uh, loch piny gi kizungu waluonge ni is a location mm-hmm. of resources and values mm -hmm. ma ng'ama nitie locha en ma en gi pala moburo allocate go resources owacho na Jeff kaw me mm -hmm. kaw me kaw me Yeah. Ki- ma kibedi kom no to in makoro ipogo resources gi mine gi manach gi gi pinywa ka ino ka ng'ato kobet e e loch kacha to en mon- o- odwa ni opog seche moko odwa ni opog gi matin to ah, opog ng'ane ma- ma- mado- ma- maduong' You know, bene problem man go ino ka ng'ato kodhi boyombe to o spend pesa mang'eny Yeah. billions ma ng'ato spend kong'eyo ni kacha pesa ne boduoge Manyiso ni en gombo mar mwandu. En gombo mar mwandu. Mm -hmm aye to kendo en gombo mar kelo resources ne bed ni sirkal yes. ha? kaka sirkal ma, ma uhuru ne bed ni gitimo maendeleo mm -hmm. ha? moromre yeah. Ah, kaka nderni igero central kenya gi rift valley mm. e kaka igero nyanza mm. ok apa duonyo ji nigi shida matek ahinya you know, kuom weche mag siasa mm -hmm. to ine ka gise kosemigi telo yeah. You know, nka, ge, uh, most of the resources uh, uh, better located uh, mnakuma jatelo aecha yeah mene mone go lok pachwa mondo en kaka kaka ka en Raila mobet president Yes. to kone go wach ni koro an maendeleo apo mna tero nyanza Nyanza. no okone go bet kamano onego ma- make sure ni jo central nyaka jo rift valley nyaka jo coast Yeah. nyaka jo man jo nyanza gin wango gini mopogore eh, moromre Yeah. to bende seche ma wa appoint cabinet Yes. o make sure ni cabinet mare oketo nyaka kuche ben kanyo oketo nyaka wakalenjin ben kanyo kata, kata, kata bed nok gigone kura yes. to make sure ni gibende gin kanyo because kise kose yiere tibet president of the republic yes. in jatelo mar piny mzima ok in jatelo mar mar party ni kata mar dhood mene mistake ma jogi timo mm. ni ng'ato kose yier en Obedne koro en ja Jubilee. Yes. Koro gik ma jo Jubilee wacho ema owinjo. no? Ai ai to ber mang'eny otero mana korgi kocha. Meno e shida ma mantie. Ma kwa nyalo loko mano. Yeah. Ah, ai kendo walo gine devolution, devolution mondo wa- wa- wamed pesa mondo Yes. pesa madhi eh, mashinani Yeah. obed pesa mang'eny moromo ma wananchi ok bi bed gi shida moro ka nga- ker ka en- kata obed ni noa kure Yeah. ok obadho wan wach wang'eyo ni kila uh, mashinani nigi pesa moro manyalo dongre kodo mm, tiparo nade wach mar mashinani noero nyaka nwabed kod sirikande mag gwenge samoro ne waka report migolo kod Inter General samoro nitiere penjo mathoth iwacho ni the, the first time governors mano kuongo bet kande ka wachako uh, tiyo kod katiba mar 2010 ngeri nenore ni ok gitiyo kod omenda niri maber iparo ni nene ni pod ne gikia kaka uh, sirikande mag gwenge ringo koso enamo sani koro moko kuom jona jetamar ariyo iparo ni wapar

ma, ma, ma, ma higni abich mokalo ah, mondo gi make sure ni kwadhi mbele Yes. to uh, resources momi every county Yeah. tiyo ni raia iwinjoga to kata ka gikwelo to gikwalo matin iwinjoga ang'e ni kwelo to ji ahero kwelo Kwelo kabisa kwelo nyaka bedi. lakini kwal matin y- you know ikwal kata mna 25 percent aito 75 percent Yes. titigo mondo ji ong'e To rach jo gwagi gin gikwalo almost half. Mm. Inwa ka gikwalo almost half. Moko bende kwalo almost 70%. Mm. Aito uh, tich ma gitiyo en gi mathin tu. Wana ma, ma bende kinyal neno. Mm. Yes. Koro that is a problem. Koro I hope ni gipoloko pachgi mondo gitin raia. Yes. Yes. Ka gitin raia, to raia nyalo e wadgi Eh, to bende kitiyo maber to governors gi Yeah. gin ma bende gin gi chance mar beto ma bedo ker next time Yeah. niwach ka gisetieko 5 uh, 10 years eh? Yes. koro onge kendo gima ginyalo to next en mana bedo ker Bedo ker. koro kitiyo tijni maber Yeah. to inyalo ga dhi bichung' koro adwa bet ker to kitiyo marach Yeah. ah, ni chama chama omenda omenda koro kobiro to ilok aloka pes odi ichamo gi jaodi gi nyithindi gosiepeni meno ok bi konyi erokamano ahinya dan wabiro kawo yo matin kwaduogo to wabiro rango weche mag ywaruok mantiere e kind ibc nasa kaachiel kod jubilee kotenore kod yiero ma bende koro ibc ne oketo mar tarik apar kod abiriyo nyaka sani iri nasoromone kata nado

Ramadolo TV ochako duogo e thuolo mar ariyo ma indi en chenro mar kuku mar wach. Odiochieng' ma kawuono nitiere kod director noro mar Global Peace Foundation Kenya manero Dan Juma ma bende nitiere studio ka indi kwarango weche Masani eri dhi nyime mag weko mag siasa. Chak arwaki e studio Dan. Erokamano. Dan, uh, nyisa ane sani eri ka koro wadonjo e sekta mar ariyo ni wachako wachako kod uh, wach mar petition ma bende ne opedhi e doho mamalo mm. kod jaod bura ma Nyeri Ngunjiri Wambugu mm. ma bende osekwedi okang' mager kod uh, jaod bura mag Jubilee jamo chung' ne joma ng'eny mar Jubilee Aden Duale gini giwacho ni ma Indian Party jaod bura ni eri en wuon. Mm. Iparo nade? Paro ni osegolo paro mopogore opogore koni kod kocha e sekta mar oganda ma josiasa, joute lamo, oganda duto. In iparo nade?
An aparo ni um, Mujiri Wambugu yes. en, en ng'ama ng'eyo mm-hmm. en ng'ama ng'eyo en ng'ama ng'eyo ah. en kijana mane Raila mopuonjo siasa mm-hmm. eh, ne ndalo mane en gimiluongo ni change associates yes. nobiro ma ne gine giluongre ni gine Gine youth maonge ukabila mane ndalo gi ne kuche momakre gi Raila Raila. Eh, ndalo no giluongre ni Kikuyus for Raila inyalo paro Yeah, inyalo paro. before 2013 Yes, yes. yes kore kama ng'e gin gin gitiyo achiel gi jakom mondo jakom otim ginade mondo opuonj gi siasa ae koro kane ochopo 2013 koneno ka koro um, Uhuru no no okawo telo koro o defect

Jubilee you know, giluongo press conference ma nyaka nende dwale oluongo kinyi mm. kendo sani ker bende uh, awinjo no gini mm. onyiso wambugu mm. wambugu withdraw yes. koro gino kudo wigi mm-hmm. niwach koro jokisi yeah. manyochogo ni kuru kura yeah. kura go duto huh? Mm-hmm. Mm. koro you know, gibro lose kura mm. koro gine ok nyal timo gimo kainano ni ni it sign petition idwa konyo to kare kony moro mikonyo go Uhuru onge Onge. eh en na koro ikira kira wasigu koro gi jokisi Iparo ni maendi kane iparo ni kipare ka koro in rangi mos. Ne otime en owuon ma ok owuoyo kod leadership mar Jubilee koso uh, inyalo wach nang'o? Nikech kaneno kaka okwede kod jo Jubilee aparo ni Gie wacho kende ni mano ero en owuok kode en owuon. Aparo ni en obedo kod paro mane mar mondo mi one ni othich oko. Ang'eyo ni en gi paro no en owuon. Yes. Lakini of course en gi headliners mm-hmm. joma gin gineno ni Jubilee ni e nyasachgi. Yes. Ma kata wach mnango to nyaka gini koro again kanyo headliners nitie uh-huh. kata kata nasa bende headliners uh-huh. ma kata Raila otim na makosa to gin giwacho na Raila en adier uh-huh. koro jirigo I Jubilee gini headliners makocha. Uh-huh. Makata na gine run gini ok en kare titime mm-hmm. atima ni gidwaro mondo gi ginyis uhuru ni wan wan jogi mm-hmm. waheri wadwa timo ni mondo wagine mm-hmm. aparo ni notimo gi gi mind no ni no notimo no uhuru mondo uhuru ne ah ngujiri cha e, e ng'ata yeah e ng'at mohera mm-hmm. konyalo uru ywak eh, gine nakuru yeah. nyiso jokisi nyocha an gi mirima yes. an gi koro aparo ni ngujiri dwaro gitiyo gi- nu- ja- jatelo nigi mirima mondo otim nade to gikia ni gini is counterproductive Yes. yeah political most of political science mm. don't behave like that you know kitimo kitimo siasa Yes. like bet very very smart to gini kwa time Yeah. to um, ang' mabro work what will be the effect Yes. yes to kineno ka imili nenyo time to Josiasa ma Jubilee ma Kisii nyoro giwo members mag Jubilee ma Kisii ema nyoro disown eh. eh. Mm-hmm. Koro ok inyal bet ng'ama eh, en en en kijana ma apano otimo ne gik moko ma ok opar. To siasa dwaro emoyo idwaro ni siasa kidonjo siasa yier joma nigi wich joma nigi paro manyalo konyi kik iwere joma in ikawo kawa joma gin tijgi mag okite mm. or joma gin agina political thugs mm. ma gin gitimo atima gimo maonge paro
koro ng'ato kaka wambugu en ng'ama oonge gima iluongo ni critical thinking mm-hmm. en ng'ama timo atima gimoko nwach Watu wana please u to critical thinking onge kono. To siasa kawa do critical thinkers. Manya longi kwa tanto gini kwa time kama. Mm. To what will be what is the effect? Yes. Yes. Okwana jok ma wero ne jatelo ni mano ber. Ni ni kwa kwa nyal kwere.
Okanyal kwere. Kana kwa kwa malo. Yes, kana neno ni gini rach. Uh-huh. Ja ngama nyalo konyo jatelo dwarre ngama nyalo nyisi adier. Mm-hmm. kata na jakom sani yes. joma onego bed ni owinjo gin joma nyalo nyise adier kata lit mm. Bunyise ni ah, ni bo- ni ja- jakom ka nigo to ok bi konyi. Ineno ka jakom bende en nagi ji ma en seche ma i- i- ogine o- gi- giwacho na wacha gik ma- mamit ne iyi te. Lakini kata gigo bobet counterproductive Yes. ok gine. The same gi gi Oh. Jujubi. The same thing. Koro kinwango joma Ok nyal nyisi adier. Yes. To ok nyal konyri ka jatelo. Mm. Ga jogo wundi awuonda ni oh jatelo piny oheri, wanyo ka mm. piny weri, ah. piny weri. To ah. to reality en ah. piny ologre. Eh, to gin giwacho ni piny weri, koro sani ka gi wuondo Uhuru. Yes. Bungoma sani weri, mm. Bungoma weri, Kisii weri. Ok nyal nyiso Uhuru na kacha. Nidwa ni kacha gi wuok kod joga. Kacha tek, that is a problem. Yeah.
Erokamano ahinya Agana, awinji in bende ndalo moko ka indi ne wach odwa bedo kamano ugenya Yeah. mane inyisa ni 2017 ne osechak nyisi ni piny wili ka niweyi options gi kaka ninyisa wacho ni a Yeah. pok sa oromo kata Yeah. jopiny wer to giwera wera komondi Yeah. apenji ni sani nasa orito ni kata tek mana to gibidhi e yiero tarik apar kod abiriyo nitiere demands mane gigolo ne IDC giwacho ni ok gibidok chien ngang kata e achiel kuomgi nyaka los wechegi eki duto Iparo ni ang'o madhi timore ka dipo ni NASA ok odhi e yiero nero? Ne wacho ni ok gibi dhi e yiero to bende gibiro en sure ni Jubilee be ok odhi e yiero. Eh. Ok ang'e way means ma gibiro tiyo godo but mano ne wach mane giwacho. Eh, bila kuwa walito to means man magi botio en mane. Yes. Eh, lakini an aparo ni eh, uh, an ayie gi gima gima Jonasa uh, uh, wacho. Yes. Kaka I understand en ni giwacho ni court nyicho nwang'o ni Yes. makosa nyicho timre. Mm. To makosa ni podi verdict pok owuok. Eh? Yes. Ma bro nyiso to ng'ama ne okos gini eh, en en en lakini of course ne preliminary verdict no nosewuok. Yes, eh? yes, yes. Ma wacho ni IBC uh, ah, ne ne gi timo makosa. Mm. Ne ne gi timo makosa ni iluongo ni ne gi cause irregularity yes. and illegalities. Mm -hmm. Koro to IBC kineno the, the same same people mm. mane nokelo irregularities gi illegalities mm. ema pod nitie ema pod ni kanyo injo ka in ami mtoka mondo iriemb mm. aito iriembo bi igini ituomo ituomo lori mm. ha ai koro kendo in ituomo lori no yeah. kendo in midwa ni mondo i- i- i- koro itero igine iriembo ambulance materowa Oting'o jotuo. mate- materowa Materowa e osiptal osiptal, aha. meno an wayie adier Ah. ng'ato ang'ata ok nyal yie ema wacho ni an jogi aneno ibc nyicha gin garak niwach kot nyicha kowacho ni mondo utim yiero tarik apar Tarik gabiriyo apar gabiriyo, Aha. kot owacho mana ni utim yiero within Within 60 sixty days days, yes. to gin gin kata kamane nyabed ni chebukati Yeah. ng'ama Ng'ama olonye eh? mhm. ne dowacho ne doluongo uh, uh, Jubilee yeah. gi kod gi Nasa mm. to giwacho ni okay, osetimre kama, koro uneno nadi, wanyalo timo nadi yiero uparo ni yiero ni wan an an an gi 60 days mm -hmm. constitution ga 60 days yes. to iparo ni tarik adi maber ma wanyalo timo you know, consultative mm -hmm.

Yes, mine gi ma ananeno. Yes, koro aparo ni in the end obadho na IBC. Kod kod ka gineno gidwa keto hard- hardline to sawa sawa. To gima konyo ga ji en ni in the end ji nyaka bi ji wuo. Kata udhawo manade. Nyaka ubi mondo uwuo mondo you agree so that you move the nation forward. Yes. Yes. Tineno ni wakawa wachni mogik ineno ni en ang'o maber mondo mi piny mar Kenya otim mondo mi wawuogie E, akere ke kama kinde ka kinde ni yiero e, kind migosi Ruto kod migosi e, e, Raila. Ineno ni en ang'o maber ne piny mar Kenya mondo mi move forward e kwacho? An kipenja gima neno en ni um, ka jogi ok dwa dhi yiero mm. to gibed piny. Mm-hmm. Winjo, ka gineno nwach ni yiero tek sana. Yeah. Like mondo wayier kaka Supreme Court nyocha owacho cha. Yeah? Yes. Dwaro ni mondo lokruok moko bedie kata ya IBC ka. Mm. To mino kone ka botimore. Koro ka gineno ka tek, yeah. to ji obed piny. Mm-hmm. Eh, ji obed ata piny to owachi ni okay, wanya timo nade? Huh? Gi decide to wanyalo kata transition, huh? Yeah. Wanyalo keto kata transition government, huh? Mm. Mondo uginego kata wamiyo transition government kata higa achiel kata higa ariyo mondo walos gigi mondo piny olok obed maber to otherwise ok ane en ana ji in the end bo chuno ni jakom uhuru nyaka gibed piny mondo giwuo yes to jogi sani ji ok dwa wuoyo headliners ok nyal yie ni mondo iwuo Wajin ka wan wasel gine koro in kidhi wuoyo kata tidhi idhi gine idhi idhi give in. Iwinjo? Koro liners ok dwar Then, uh, John yeah, Luke. yeah, koro tek otek kabisa koro en en obedo lemon piny mondo wanen to nyasaye bo donjo e chunygi mondo gi ginen to gidwa nang'o yes to ok wanyal yie mondo piny mondo oketh yes to ok wanyal yie mondo piny mondo okethre kaka somalia nokethre kaka sino mino ok wanyal Okonya li. Ya kwa bed joma wacho na gini ka tek to kara wabed gi option option man manyalo konyo piny en mane yes yeah. erokamano ahinya dan agoni erokamano achiel kachiel kuom kawo thuolo mari mondo mi ibi kendo mondo mi wawach weche gi eki mabende konyo ogandawa moloyo mawinjowa maber mawuok e luo nyanza gimaduong' moloyo en mana kaka dhano wacho ni mondo mi orang weche makare In bende kamoro amora ma intie ja Kenya nyaka iket weche mag kwe nyime, nyaka ing'e ni yiero en gima biro kendo dhi. In kaachiel kod piny mar Kenya, wan wabiro dong' ka wadhi nyime kod weche goeko mag gero uchumi. Kawuok e lolo tiga Anja Fulomba ka, erokamano ahinya Dan. Erokamano. Oritu. Awiti.